Ýaňky dökülen kompot täzeden öýdürjek diýeli. Aslynda her bir ýaly şeýle düzelse bolmasa diýen. Ýa hemme işe maýa üçinmi? Şol ýöne agajyklara işine bergiräk bolmalyňka diýen. Şonuň üçin-de kompot bar zalym. Döküläýmeli dymyz. Ine, bärde bolsa dastançyk irdenki dökülen kompody täzeden getiripdir, diňe bir kompot däl, bärde birnäçe nahyrlaram salypdyrlar. Ýöne bilemok, dostlar, bärde hakykatdanam Mekanyň sesinden tanap ugradypdyrlarmy ýa-da edilen ýalňyşlygy düzetmek üçin Öwezinde olup durlarmy? Onuňam dostlar menden kän soraýan hakykatdanam Mekan Akgaýew edil wideolardaky kino gürrüň beriş ýalak durmuşdada şolar ýaly gowy adammy? Ýok dostlar edil olar ýalak diýsek ýalňyşarys her bir adamyň adama bolan häsiýeti bar. Menem Mekan bilen ýigrimi sagat wagtymy geçiremden soň bilýän eger keýpiniň bozulan halatynda seňem keýpiňe sogan dograp bilýän adamlaryň biri ýöne hiç kim bilen sögüşmeýärem dawalaşmaýaram uruşmaýaram ýöne şol emosiýany Mekan çykyp köpçülige kän bir görkezip baranok. Seret Zanda alman indi sebäbi gaýry kefil adam bar wideo düşüresi gelmeýänem bar düşüresi gelýänem bar şoň üçin gerek bolsa men telefony alaýyn soň goýaýyn diýseň şo taýda goýaý bolýa. Inede Mekan işe geldi, bu gün işde etmeli planlar. Bilbil Öwezowa bilen Myrat Öwezowyň täze akustik aýdymlary bar, klipleri bar. Şolar häzir prosmotr edýäs. Ondan kino kontentyny ýazmaly. Şu gün seň imijini çalşak diýdim. Täze üýtgeşik eşik geýip gör diýýä. Şo bir zatlar. Men näme edýän diý, her hili eşik alýan-a. Ýene şo bir gara reňk, ak şony geýýän. Nirini düzetmeli, nirini üýtgetmeli. Gowy bolsa-da gowy diýýäs. Sebäbi oglanlar gije işleýär. Bizem irden görýäs. Ýöne ýankyja ýerni aç. Bu gijjeklerini görkezeýdi. Şujak aşygy Myrat Öwezowyň öz balajyklary Günaý şol. Mundan yza nesip bolsa taýyn görnüşinde görersiňiz. Gelip näçe sany kino ýazýas? Iki. Iki. Şu günem goýýas. Nesip bolsa. Indi biz nirä, mekana, täze stil, obraz saýlamana barýas. Men ýekeje gorkýan zadym bar. Mekana näme al diýseň, şonça zadam alyp bilýä. Ýöne öýüne gelenden soňra şo zatlaryň birinem geýmeýä. Diňe ak futbolka, ak batnik ýa-da gara jinsi geýýä. Şu gün Mekanyň obrazyny üýtgetmeli, oň üçinem men saňa ynanýan. Adamlar şuny görende, Şöleşik gowy oturypdyr diýme. Gowy gelişipdir diýme. Agam özä sen sportiwny geýinýäň öýdä nasna ony agam. Sportiwny aňsat alýan men. Onda gara agam şu jaş görsetme elä. Şekilliräk görýän men indi şuny näme reňk şu. Kaki reňk da. Şuny bara seň göwnüň üçin alaryn ýöne geýmeýän men dogrymy aýdaýyn. Ha şeýlemi. Boldy onda geýjek zadym bereli saňa. Seret agam şu adnotonly şu şuny geýýäň sen ýüzüňem açýa. Am nätdi? Näli? Seret seret. Akkuratnja. Sen özüň bar am, ak ýag bolan soň gowy gelişdi açyk mal olsun reňk bar. Men geýip görem am şuny ýaly reňk bar. Salam dostlar. Ha ha Şa dawa şunda ýazýar häzir. Näme firmaň näme bolýar? Ha Stefan Reýçenko. Baý. Täze brend bar. Täze getirdik şunda. Birinji sen geýip otyrsyň şu maş. Anana. Wo. Ina başga. Gowy dämi? Anana, gaty gowy gelişdi. Akkurat. Toýa tomada gowy da. Ne dostlar gelişdimi? Anana, anana, gaty gowy. Bir haýyşt barm şuny bara syýomka. Edeňde bara halk ony geýip çykaýda. Görelle näme baha berýär. Şunda men gowy gördüm-ä muny, geýerin-ä toçna men nesip bolsa. Dostlar indi bolsa hakykatdan hem öz pikirleriňizi kommentariýa ýazmagyňyzy haýyş edýän, Mekana saýlap beren iki sany obrazymyz hakykatdan hem gelişipdirmi? Bir minut mikrofonyňy dakaýda. Seň ýanyňa şeýle bir myhman getirdim. Kim aýal? Täzem gowy. Hawa, gowumy eken? Biziň rolýumyzyň ýyldyzy şu. Saňa hem Meksimeň oglumdyr öýtýärler. Realno seni tanap düýn wideoda gördük diýip surata düşýärler diýdiňmi? Hawa, telewizorda gördiler meni tiktokda. Hä telewizora geçirip şo wideony görüpdirlermi? Hawa, çatyp. Begenýäňmi ýa gowy däl bolýamy? Begenýän. Begenýäň hä? Ýöne ýene bir zady ýatladyk geçen Süleýmanyň tüweleme gül ýaly maşgalasy bar ejesem bar kakasam bar. O kamera aýdyp ber, inniki roliklerde görüşýänçäk diýip. Inniki roliklerde görüşýänçäk. What the? Soňra bolsa Mekanyň kino görgüň berýän kontentini ýazmana başladyk. Iň gyzykgl ýeri bolsa Mekan diňe ýagtylykda oturýa, menem za kadr garaňky ýerde oturamsoň bahana bilen uklap galypdyryn. Şuny otuz tärden alaýynmy? Daway. Eý, eý, eý! Eý! Kasym! Tärden giderli şuny. Mekan, şul edýän işleň seni bagtly edýämi? Men dowolnyň bu zatdan. Göwnüňe ýaraýar. Ýaranok däl. Hawa. Žit można diýýär-ä. Şoň üçin hem öňde-de biri aýdypdyr, Çynyňy aýtjak bolup syryňy açma diýip. Şoň üçin hem